Demat d'an holl. Demat oc'h Ah, on ema neuze evit an abadenn euh, mizeven euh, pff, an, euh, setu, abadenn Ya. euh, petrehor e ganit.
Eil abadenn ar bloaz, neketa, petrede? Oh, mais n'omp ket euh, tud da gantañ sort-traoù Non, mais n'es ket strict, mais un temps, Ah, vit m'avait fait euh, ar gilaouerien hag ar gilaouerezed, un temps, euh, emskiant eus peseurt euh, peseurt abadennek er bloaz.

E ya!
Peogwir dre vras e c'hortoz an embregerezhioù c'hoarioù video an itri evit evit diskouez pep tra hag n'eus ket kalz traoù a zo n'eus ket kalz a geleier a-raok an itri benn-fin peogwir e c'hortoz on ar meur e vras evit evit diskouez pep tra. Nice. Neuze an itri, bah, be oa a bep seurt A bep seurt prezegennoù, krogagenn ar Summer Games Fest aze a oa bet warlene pa oa bet nulet an itri gant Jeff Cayley euh, hag a ra war-dro ar Games Awards. On eus bet tro da gomz diwar-benn se, ya. Ha goude a oa un tamm klasel euh, gant bep a, a zaver. Euh, Nintendo, Ubisoft, Xbox. Vel boaz n'eus ket bet, n'eus ket bet Sony nag EA a reze a baouez d'ober traoù da war an itri. Mm. Mais a bep seurt traoù a zo bet memestra. Ah, chetu. Euh, vo ket euh, komzet eus pep prezegenn dre ar mulid, Non, peogwir moarvat vefe hir spontus, mais tu zo deomp komz eus ar pezh a neus plijet deomp et pas ya, ce qu'on a balisé. Ya.
Bah, euh, hier, juste evit larat, mateze on eus euh, bet tro da, mm, da streamo abadennoù zo war aon, a, a Ya, Ceres.

war vez enrollet quoi benefit e fentus a-walc'h hag e oa tud oc'h heuilh ganimp quoi hon eus gallet komz gant tud all war hon chat ha tout oc'h e oa un doare fentus da eskemm me gav. Ya ya fentus oa. An dud o deus gwelet 'vez un tamm pezh ar c'hoari a vez gortozet gant an dud hag a c'hall bezañ disheñvel eus ar pezh a c'hortoz omp-ni pe just a-walc'h a c'hall bezañ ar memestra hag e fentus a-walc'h. N'oa ket posupl enrollañ abadenn Nintendo

Hag bon, me oa o labourat atañ reneg egravuz. Met evid an dud o doa c'hoant ober war aon un tamm domaj, mais bon se zo... siwazh Japaniz gant se zo ba ugelañ da- dale da nebeutañ, enfin Japaniz. Da besoñ, j'ai juste Nintendo, au final, Ya, ya, Square ya.
Enix a zo japanat, Sony a zo japanat, hag int o deus kudenn ebet evit adskignañ ha- ha tout se. Da besoñ, j'ai Nintendo a zo un tamm torpenn war an Ya, tu-mañ. ya, ya.
na treno eo c'hoant 'peus kregiñ gant ar pezh 'neus plijet dit? Kroget eo an traoù gant ar Summer Games Fest d'ar Yaou Dek a viz Ewen oc'h ha me 'meus notet ur bern traoù evit an abadenn-se. Oc'h notet 'meus Planet of Lana zo ur seurt c'hoari savenn daou de quoi, super brav, un tamm flashback meets Princess Mononoke. Ah ya, a zeblante bezañ just a-walc'h ar cinematic platformer eh, evel Flashback pe euh, Another World, euh, Heart of Darkness, tout ça. Ya, setu goude-se bet oa Tunic a zo a zeblante bezañ ar Zelda euh, euh, Zelda de daoud fin evel ar re daoude quoi fin Zelda Game Boy son ket penaos lâret euh, euh, gant ur ur euh, louarn moutik Ya. Bet e oa ur souezhadenn evito hag a dedenn anezhañ a zo Two Points Campus hoc'h a zo benn ar fin gant spered film ospital 'vel Two Points Hospital met war ur ur campus skol-veur quoi amerikan. Oc'h ren ba n'ouzon ket ar c'hafedi, adkevredigezhañ ar studierien ha tout-se.
Ya, a-benn ar fin tout a- tout al lodenn n'eo ket ar c'hentelioù quoi, Ya, tout ar pezh a zo barzh ar college amerikan, Ya, tout ar setu c'hlabou ha ar tout.
vuhez, ya, ya, ar vuhez foran quoi, vije traoù ar prevezioù, evit an holl, fin n'ouion ket peseurt doare kudennoù c'hall sevel, mais un tamm 'vel barzh ar... Merañ an ospital, quoi. Ya.
Hag em eus kavet fentus e diblas an doare c'hoari merañs-se barzh ur skol-veur amerikan. Setu be oa ivez euh, Sky le Petit Prince. N'oc'h eo Ya, n'ouzon ket petra eo se. ur c'hoari n'oc'h eo euh, diazezet war euh, euh, le Petit Prince, n'oc'h eo euh, gant Saint-Exupéry. Sur out n'eo ket Le Petit Prince juste un dudenn eus ar c'hoari-se? Ah, marteze.
Da'm soñj e kentoc'h-se euh, a vefe Ah un ya, eur- seurt euh, DLC de Sky. Bah, donc ket bah, une DLC, mais euh, mais ar c'hoari, da'm soñj n'a que Diarben le Petit Prince, quoi. Hein, dommage, j'avais pu gueuler Zeblant et Brautray. Mais à C'hoari Sky, il y a Zeblant Brao. Yeah. Nac'h e Perakit.
Mais Gwiré e klotemant da Endro euh, Sky, euh, Zeblant be un dra barzoni eltre, gant, euh, gant le Petit Prince, quoi. Seblant tout re bezañ ar menoz-mat lakaat Le Petit Prince barzh an endro-se. Gwiriañ.
Setu, n'oc'h eo ba Bonzennek anyway, met ar Ratchet & Clank Rift Apart a zed en anv, hag a zo deuet e-maez bremañ. Ya ya, deuet e-maez war PS PS Pemp. Ya, ha setu be oa nevezenti evit Among Us a c'hall bezañ fentus. Ha be oa ivez Chicory, komzet, kaoz eus Chicory. Ah ya, ma kejañs oa barzh ar Summer Games Fest. Ya, war a seblant ivez a zo deut e-maez bremañ. Ya, setu noc'h-eme ma roet arc'hant evit uh, c'hoari-se dre Kickstarter. Noc'h-eme eus uh, pellgarget ha staliet dija ar c'hoari. Met 'm eus ket bet tro da agregiñ gant ar c'hoari c'hoazh. Peogwir zo war an- ar Steam Next Fest a ampichanon da c'hoari gant pezh 'm eus prenet. E-pad an abadenn zo bet uh, sonerezh uh, gant Japanese Breakfast o zont uh, e-pad an abadenn, fin o kanañ. Hag evit c'hoari sabl a seblant brav-treiñ eo. Ya, ya, gwir eo. An demo a zo war Steam. Mm. Ha me 'meus neset daou pe dri draoù all evit savoir Game Fest, ma peus echu? Ya, setu achu 'meus. ba be oa ur c'hoari nevez uh, Gearbox aze Tiny Tina's Wonderland e avait fait un doare Borderlands en ur B de Heroic Fantasy ne perak pas um, un tamm kevrinus mais, uh, mais dedenus e c'hall bezañ bet e oa ivez SolarH neuze ar c'hoari a zo bet diorroet gant gant diorroer neuze Hyperlight Drifter a seblant bezañ un doare Shadow of the Colossus en ur bed
tomm ar memes bed hag Hyperlight Drifter neuze gortoz a ran se peogwir on bet plijet kalz gant Hyperlight Drifter ha setu goude bet e oa kalzig a draoù bennafi o c'hoarioù a dioute dija ba wepell enfin pe N'eus ket bet kalz-kalz a draoù nevez benn a fin. Dark Alliance a eo gavan dedennus, met n'eus bet netra nevez. Ça doit être diskouez tud katchourien o, o c'hoari. Euh, fais-tu tout.
Yeah.
Hag uh, To Be Bar's the Fall Guys. C'est oa traoù, il y en a oa Pouezus-tre. Hag er hendibenn, evel-just, eo bet diskouezet neuze uh, gameplay Elden Ring. Elden Ring. Uh, c'hoari From Software a oa gortozet-tre, a oa neuze, uh, a zo neuze uh, ur renlabour etre From Software ha George R.R. Martin, skrivagner evel-just a Song of Ice and Fire. Uh, neuze... Uh, Hag From Software a ra c'hoario Souls. Ya, yeah, setu c'hoario Souls, Dark Souls, uh, hag penaos eo Demon Souls, hag Bloodborne, evel-just. Ha Sekiro. Neuze, euh, euh, gwirionez, evidon, ma vefe ket bet anvet Elden Ring, me fait songer sell ur c'hoari Dark Souls nevez, fallan kere an diforc'h Yeah. er, er bed etre... Mais bon, goude, n'on ket, n'on ket pote ar c'hoari From Software, klasket meus, ha n'on ket deut da benn matre da, da gavout plijadur e c'hoari-se. Hmm. Euh, daouzin, euh, kavout plus juste c'hoarioù diaes, hein, mais ahe, euh, oa, oa un tamm euh, re... euh, N'ouzon ket penaos... euh, Enfin bref, n'eo ket Bah, ar sujet. ya, ya, mais comprendrán, en fin de jour, je, euh, comprendrán est pliché en, ar- en doare c'hoario se da, da jutsu, mais zoken ma plij dit c'hoario diez euh, ar ar speret ma meustra zo ispicial tre barz ar re-mañ. Yeah. Euh, n'oc'h e- da'm soñj e ret kat un dro speret evit kavout plijadur en traoù-se, pugur euh,

Nann, nann, nann.
Mais kaout a ran plijus memestra a sellet ouzh tud o c'hoari evel Gwan Winfell war Twitch hag a zo ur brezhoneger a c'hoari da, da Dark Souls alies hag a zo sot gant From Software. Ya. Ret vo goulenn digantañ e hollidi diwar-benn skeudennoù Elden Ring. Ya, ya.
Uh, war a zeland, oa tu oa dibitet de l'avoir un, euh, vilé, machin, mais bon, c'est juste... euh, Bon, bepred zo tuto o klemm.
Ya, setu, euh, me, me meus kavet, bah, oa, me da'm soñj n'on ket perak, euh, pa meus klevet machin From Software, ge- euh, George Martin, oa c'hortoz un dra un tamm disheñvel, un dra marteze un tamm muioc'h high fantasy kentoc'h eget an traoù bepred euh, Ya, mais en il super teñval hag ben affin, bah non, et bepred traoù euh, gant ur bern eus viled degeu pep lec'h. Mais oan un tamm, pff, ne lâran ket fet dipitet, peogwir ne c'hortozen ket se gwirionez, mais euh, Bon, setu donc Kebet et... euh, setu. Ne- N'eus ket- n'eus ket zantet netra. euh. Ja, Voilà.
mais mateze e form zouezet goude, mat- fin euh, ba, rabat de ankouaout ma meus tra ar bloaz tremen zo bet start evit ur bern tud quoi, evit labourat ha tout. Euh, Nor e darlez zo bet tapet gant ar bern raktreso hag hag hag all. Ha, mm, ba, s- d'am soñj o doa c'hoant diskouez skeudenno Hag ba en ur stumm 'oa e sort diskouez skeudennoù a lak da soñjal e c'hoarioù all from software dija hag marteze 'vo lodennoù all a vo disheñvel spontus pe n'hoc'h an istor 'vo pouezus ma hoc'h an hon eus gwelet netra pe... Ya marteze.
Ha da welet neuze euh... Ya. Euh setu, da'm soñj ne bredin ket da c'hoari day one, euh ez eus sklaer.
Oc'h e-touez ar re hon eus lâret ez eus unan 'teus c'hoant prenañ day one? Euh bah sable.
Sable.

Ret e oa euh, ar guerrilla collective, meus ket soñj pezh zo e-barzh, mes o vont da zigeriñ ur rekap. Euh, ah ya, gwele soñj meus bezañ bet gwelet euh, skeudennoù Aragami Dao, hag a zo... euh, be Aragami, hag an taol-mouezh japanat, hag a zo ur- euh, neuze heuliad Aragami kentañ, a oa c'hoari... euh, met zila, enfin, c'hoari euh, chom mhm, kuz à tout. Euh, Moi, boa plijet din. Euh, oa ket ur c'hoari dresornial, ur c'hoari euh, dizal, c'an tamm, o klask, euh, o klask traoù nevez a oa ket fall. Neuze, euh, evit an eil e, e Zéline. Euh, meus ket c'hoariet gant an DLC evit an kenta, da skouer, mais, mais perak pas. Ah ben oa Firegirl a zo neuze ur c'hoari gant ar meskaj daou D war Android 3D, neuze a blij din kalz, hag a zo ivez neuze c'hoari lec'h m'eo ret lac'hañ un tan, enfin c'hoariet vez plac'h an tan, ur bomperez, hag e ret neuze
lac'hañ tan.
Neuze un dra bennak, setu, n'eus ket kalz a c'hoariet morse, neuze perak pas, seblant tout a ret bezañ plijus. Bet oa Loud River neuze a oa seblantet iskis un doare un tamm ur c'hoari ur roguelike klasel gwelet eus a-us mesket gant Tetris. Neuze lakaet ra un tamm da soñjal er c'hoari-se a oa ur meskaj etre ur c'hoari beat'em all hag ur c'hoari pinball. Neuze setu, perak pas.
dedennus. Ha setu, meus, n'em eus netra all evit se. Te peus kezellet ouzh a... Non, meus kezellet hag meus ket adtapet war-lerc'h fin. meus kezellet en-dro diwezhatoc'h, quoi. Ok. Uh, goude war an Wholesome Direct, uh, da sevel peus c'hoant lavar ur ger diabenn ar Wholesome Direct. Noc'h ya, ar Wholesome Direct, ba perak ket? Pugur e un tamm uh, geekezik kor, tout se. Ar Wholesome Direct a zo neuze war an eil gwech dek kinnig-se. ouian ket mat pa rae Wholesome Games hag eñ ur gevredigezh pe bara. Enfin n'eo ket un embanner quoi, ya, un strollad.
Non, da'm soñj ur strollad tud, ba 'val Guerilla Collectif, petra boñse quoi. Ya, setu.
Oc'h abezañ fin e lakaont war-wel c'hoario hag n'int ket nafeuls, traoù wholesome kwa, n'oc'h Animal Crossing. Ya, setu madelezhus.
Ya, Animal Crossing, traoù heñvel eus starioù well eo Animal Crossing, c'hoario bihan dre vras moutik, n'int ket feuls. setu n'oc'h ket penn-da-benn an doare trev a blij din. Goude-se, gwir eo 'oa un tamm hir ar ginnigadenn e peogwir 'oa e seblante kreñval-tre ur bern trev an eil re deus ar re all. Ya, 'oa pep tra gant ur bern loened moutik. O keginat pe o preverzon ket petra. Setu e fin oc'h goude ar pennad war... Bon, ba, un dra c'hemel deus Stardew Valley, un dra c'hemel deus Animal Crossing, un dra gant an na. Euh, nac'h plij bout ra din kalz, fin laouen on vije lakaet war wel c'hoario ha n'int ket feuls hag hag hag, mais gwir eo un tamm ba, pas heugus, mais un tamm kalz, quoi. Yeah. Vel ma c'hall bezañ kalz pa peus... euh, ur brezegailh ma n'eus nemet shooter euh, middle round ur pen. Enfin, ben la fin est, euh, est, mad meskañ an traoù, quoi. Ya, mais euh, pezh a zo, meus notennet me ur bern c'hoario euh, mar c'han c'hoari gonte. La radranzé, mais war me meus tro, euh, on aurait c'est moi trant c'hoari, c'est moi trant c'hoari. N'aurait dam jonge n'alinke menek in pep tra. Pugur meus euh, laket ur bern c'hoario ar Steam euh, Barzh ma listenn traoù met be oa ur rock'n'wave yaya hag a ven a seblante moutik un dra gwraet gant RPG Maker da'm soñj hag a zo diwar-benn ba pourmen gant ur vamm-gozh a zo kouet. Hag he deus aon distreiñ da bourmen kwa. Rak da'm soñj eo awenet gant istor an den savet ar c'hoari. Met kavout a ren fentus kwa lakaat war-wel an darempred etre un den hag e vamm-gozh. Hag Yeb ha kudennoù ar vuhez a zo a-wechoù, te aon rak un dra bennak zo c'hoarvezet. Hag e ret ba... Deskiñ mont en tu-hont kwa gant Gikour da familh ha tout se. Bez zo ur c'hoari anvet Shashingo evit deskiñ japaneg n'oc'h evel-just dedennus evitañ. Un dra lec'h m'eret kemer skodennoù aze? Ya, setu. Ah ya, soñjet 'm eus ennout pa 'm eus gwelet se. Dispar!
Ya, Pokémon Snap a deskiñ japoneg.
Setu.
Petra goulenn holl? Na vank netra, quoi. Pep tra zo ar c'hre. Setu mod all enfin beus ur bern tra seblant outi tracks of thought seblant meus c'hoari un tamm d'ertanon zo oa ket estrim me oa ket dispar met setu a seblant ar nebeud meus c'hoariet a oa fentus. Laik?
Laik ivez evel-just a zo un c'h- c'hoarider ma vez kaset lizhiri ha paket enno d'an dud. Bon. Deus tra-n din met hep en er- er bed gwirion. Ya.
Setu ur fin ur bern traoù a reiñ a rin kelo sur oc'h peogwir vo reoù zo a vo prenet ganin d'ur mare bennak sur. Ya. Te 'teus merzet c'hoarioù zo e-pad an abadenn-se? Ketrepad a-walc'h somp direct. Ul laik a seblante fentus ha tout, met ya. ret vo din marteze sellet traoù all. Me oa Dordogne a seblante brav. Kavout a rin fentus vije c'hoario tremened Dordogne. Ya, gwir eo dic'hortoz. Ya.
goude an holl som direct e oa Ubisoft Forward, Ubisoft an embregerezh anavezet evit gwareziñ an dud hag arell

Ya, bah, ça n'était qu'est souhaitus. Mais ya, mais ouais.
Mais c'est Euh, non, pas bah, band nice. fai crai euh, toutes ze. Euh, euh, be oa Rocksmith mi ze oa de denus Yeah. memestra a c'hoari Rocksmith neuze hag a zo ur c'hoari evit deskiñ ze ni gitar pe gitar boot. Hag euh, a fait neuze a eo euh, un ur stumm nevez hag a fait du c'hoari war da bell gomz. C'hoari pe implij war da bell gomz n'eo Yeah. ket tre ur c'hoari. Yeah, c'est A gallout a rez c'hoari da'm soñj e mod gitarero met dreist-holl gret evit deskiñ tonioù.

Ya, setu da'm soñj e klot e klot un tammig gwelloc'h gant hon implij bremañ. Da'm soñj o deus merzet ba an doare-se d'ober 'vit Just Dance a oa ivez fin- me gav kalz dedennusoc'h feurmiñ kanaouennoù Just Dance 'vit un nozvezh tri euro da c'hoariez fin ma teus raktres c'hoari gant tud 'vit an nozvezh resis eget benn ar fin ba Paeañ ar c'hoari hag a zo fin evit Just Dance eo disheñvel peogwir red-kat ar c'hoari mui ouzhpenn paeañ peogwir an traoù diaze n'int ket, ar c'hanaouennoù diaze n'int ket dedennus-tre dre vras. Oc'h eo bon, da'm soñj eo ya, cash machine quoi, un doare Komanon zo un doare gwellañ evit kat arc'hant. Reoliek ha... Me ivez evit kad arzourien nevez ha kinnig traoù kanaouennoù nevez ingal ha tout se e fin... Maria peogwir da fin na prenez ket gant an DLC n'hellfes ket marse da brenañ kanaouennoù n'anavezez ket re padal aze 'peus pep tra evit pevar c'hloazon met 'peus pep tra neuze c'hall dizoleiñ tra nevez neuze da'm soñj. e non, parce que c'hoant difenn Ubisoft war an dibab evit da gommi arc'hant, mais e gwirionez, e vez pletus, e ralbeas pletus evit ar c'hoarier hag ar c'hoarier des Après, Dame Jonge, il y a deux ans d'Audu et Dedenus, quoi. Noc'h eo. Gwelazé. Ja, ne he Rocksmith da welet penaos e vo, euh, spimeus e c'hain c'hoari war Linux, met ar gwasa, un c'hoari war ma fel gomzie, neuze spimeus e c'hain ober gant ze, pe gwir an deden da war. Puis e c'hoarian gant Rocksmith euh, Ar stumm diwezhañ, daou vil n'ouzon ket pegement. Euh, Chetu, euh, goude oa un dra Riders Republic, n'eus pas, pas la war ivez, a oa ket denustre. Ba ia, n'oc'h un dra bennak a zo bet torpenn gant kinnigadenn Ubisoft digare, euh, se zo daou vil un warn-ugent kor, mais euh, ni m'on eus sellet war Twitch, N'oc'h e oa ket sonerez pe n'oc'h e oa Ya. sonerez a oa ket euh, Oa bet qui oa lakaet posubl war horrek, deskiñ quoi. N'oc'h e ba ba da fin oa traoù zo ha na oant ket plijus da sellet peogwir oa frammet sur oc'h oa gant ar sonerez frammet a-ratozh evit an tamm oa plijus, met oc'h e oa just memes Bouklenn sonerezh ordinoc'h. Ya, ya, bah, da heul disheñvel oa da vera, da vera se gant an dud, euh, gant Mm. Ubisoft, faisait juste laquer da mes bouclettes sonerezh juste avant. Et voir gant Xbox, euh, oa laquelle sonerezh all, ne se oa ket dispar, mais euh, monré, ha gant Yeah. Square Enix, faisait juste tener sonerezh, ne se oa un temps, oa iskistre. Yeah. On a fini oa meur a, meur a soirée da, da vera toutes se. Yeah.

Hag an traoù nevez. Hag bepred fent, tout-se quoi. Ya, euh, bo alouden diarbenn ar filmoù neuze diarbenn euh, ar stirad Mythic Quest ahe a gie ur film diwarbenn euh, ar c'hoari Lougarou. Pezo un tamm ah, iskis, mais ah, da welet. Ah, ya, gwen ma penn da benn an dra-se. Ya, ya, gwire un tamm dic'hortos, bet gwire o deus ar studio cinéma, en ro doa implijet evit ober ar film Assassin's Creed. Eh.

ur c'henlabour etre Ubisoft hag Avatar neuze, ha n'eo ket The Last Airbender, mais Avatar James Cameron. Neuze an istitl a zo Frontiers of Pandora. Ya, neuze setu ma peus ran ur c'hoari gant Pocahontas glas, e vo tu dioc'h mont gant Avatar. Hag gant arme amerikan Ya, setu.
Evel-just. Ma fallu deoc'h lac'hañ Pocahontas, e vo tu da c'hoari gant arme amerikan. Ya, ya, ya. Euh, n'ouzon ket peut-être soñjet eus se, euh, mais euh, n'on ket zod gant bed avatar, pas moi goled, moi kavet plus mais... Tiens, sais-tu, un Evoren, un Evoren a fait son meus de Zarfilm, Mestrod, point de meus gant an dut, alors est super nul, à toutes ces plus gros... Non, Marvel quoi. Yeah, sais-tu, meus ket gwaled endro a boer cinéma, mais un Evoren filmé meus Ur soñj kentoc'h mat eus ar film, pezh a zo ben peogwir eo ur raktres ba am eus poan o ya o vezañ hypet e gwirionez gant ar pezh a c'hoarveo goude gant ar raktres-se kwa n'oc'h Met marteze e c'hallfe James Cameron abuziñ amzer d'ober trawal p'gwir eo gouest da... Fin n'ouian ket gwelet vo ar filmoù all, mat-se e vefont super. Me bon... Marteze e fait bet tu ober ur c'hoari Titanic. Bah ya!
Ha si, eo bet super dreist. Ya, bah me ivez, enfin, Avatar, et si tu vel Malares, me serait de... Un songe brav meus, mais gure ar bet de... Bah ne gavant ket dispar, et juste doare cliché et doux... euh, Mm, mm. An Erindian lakaet evit ober genre penaos e vefe tu un tamm sauvage a-tost eus an natur, enfin c'est ur c'hliche un tamm turpin ha tout hag eus an tu all an Amerikaned hag a lâr an holl hag ma zo tu c'hoari an daou moarvat vo graet an dra ya met ar gwirionez zo etre an daou marteze enfin enfin n'ouzon ket peseurt konneriachoù ha neuze bah setu ket hypet kement-se Goude, euh, goude ar bed zo brav, euh, Ya, pourmennen à bah, tout ébarce, euh, mais bon. quand même, meus oa brav a oar skeudennoù ar c'hoari, avat. Bah, ya. Ah, ar Ya, film oa brav, ne ar c'hoari ya, zo vrai. braouillet, Ya, a oa net gant traoù a-feson, Ben Affleck. mm. Euh, mais setu ar... En, en histoire à tous, euh, ne, ne gavan ket d'industrie. Ar c'hoaz m'avait fait juste, genre, ar c'hoari Arok n'a te fait

E oa an Devolver Forwarder, da hag am peus sellet ouzh an Devolver Forwarder? Meus ket.
Me meus sellet, hag euh, beus ket soñj eus peseurt c'hoarioù oa, oa diskoachet. D'am soñj oa oa traoù mat memestra. Ya, mais Fentus Gwa, setu neuze, just euh, euh, diskleriet e, e felle dezho microtransaction as a service neuze e c'hallfes peañ ur c'houmanant da devolver ha goude e c'hallfes prenañ c'hoarioù a-drugarez ar c'houbanant-se. Ar pezh zo memestra un dra bennak nevez a oar. Setu. Evit ar re a, heuil euh, tout istor euh, an devolver. Euh, ar prezegennoù devolver e oa, e oa fentus hag aliañ a ran d'hor sellet aventurioù Nina, n'eus ket soñj penaos.

Ah bon Bah ok, digarez. Euh, meus ket soñj meus vont da beurekaat, mais yo, da'm soñj oa evit Square Enix. Euh, non, euh, an Xbox a Bethesda Game Showcase zo kroget gant euh, ur sell war euh, Starfield, euh, ur c'hoari o doa euh, teaset, euh, enfin, n'en ket lavar teaset kentoc'h, euh, euh, Roden Tanva euh, Blasso, pe Daou Lasso zoken, asambles gant Erdia Skol-C'hwec'h. Neuze Erdia Skol-C'hwec'h evel-just... Kaset c'hoant.
Ya, n'eus bet netra diàr-benn an Erdia Skol nevez, met neuze Starfield eus diskouezet neuze e oa ket gameplay, met skeudennoù eus ar c'hoari a seblant bezañ un doare Star Citizen wannabe. netra, netra fetis da, da sellet evit ar poent, met roet eo bet un deiziad don, emezañ, un unnek a viz

Setu goude e oa bet ivez koulz Stalker Down. E Stalker a oa c'hoari un tamm euh, kult a oa deuet e-maez euh, bah, un toullad blavezhioù zo hein, bremañ.
Ya. Euh, a oa c'hoari un, un tamm dizalc'h, enfin, a oa ket anavezet tre, mais on joue Mhm. da c'hoari, a oa plijet kalz, neuze ae Stalker Down. Uh, Perak pas, neuze a c'hoari a c'hoarvez e, e Tchernobyl. Ya, hag euh,

Me, 'vel na ouier ket valv kontañ betek tri o deus savet o studio dezho, setu eus kaoz zo bet kalz a c'hoari benn ar fin met n'eo ket bet netra nevez-tre, enfin evit gortoz a rin. Hag goude neuze m'ho poa kavet digredus ar crossover etre Ubisoft hag Avatar, gortozit un tamm, gwelet ar crossover etre Sea of Thieves ha Uh, Pirate of the Caribbean.
Ah ya, pouah. Dia e vo Jack Sparrow mar Sea of Thieves, et bon, euh, tremen vo buan dia var se, an eo ket dreist ordinal. Mm. A goude Battlefield euh, machin machin, 12 minutes, euh, a zo Ah bet ya. gwelet meur a wech pa da... Et, et pas d'an ditri, neuze a gazo c'hoari ler ma peus daouzek minuten evit euh, ampich unan bennak da veza droug- da veza douglac'het hag e c'hallez adkregi an daouzek minuten ze. Meur a wech ? Ya, n'oc'h ket ma añjour sans fin, quoi. Ya, setu.
Gant euh, piv Willem Dafoe da Ya, James euh, McAvoy ur bern, euh, ur bern tud brudet. ar plac'h, m'eus ket soñs. Fin, Eus euh, setu, dija, me oa iPad nave ken gant euh, dir, fin Menos ar c'hoari. Vraiment, oc'h eo poah ouzhpenn de Emmys Ben Labot, en plus. Ya.
Et, et Mrs.
Ya, ya, ya.
Euh, goude e oa un toullad traoù euh, a bep seurt. euh, n'on ket o vont da gomziñ a-benn pep tra, mais, mais A Plague Tale Requiem, neuze gant Mhm. euh, Asobo Studio. Asobo neus diorroet A Plague Tale Innocence hag ivez Innocence. euh, Microsoft Flight Simulator, neuze mañval o Yeah. deus un emglev euh, tost a-walc'h gant Microsoft, setu perak un e vo A Plague Tale Requiem, a vo produet gante. Ha neuze a c'hortozan kalzik. Plague Tale Innocence 'm eus bet komzet dija barzh Peter Pan Yeah. ganit.
Un oblijet din kalz. Uh, ah, yeah, Slime Rancher daou ivez. Bon, Mhm. euh, komzet 'm eus diàr-benn Slime Rancher ivez barzh Peter Pan ganit. Euh, setu, setu. Bah, même à Meusmerzet Somerville,

Ze em eus merzet-me, padañ ar stream. Ya, euh, diskouezet eo bet skeudennoù nevez eus Age of Empire pevar a votoio emez d'an eizh warn-ugent a vizere. Euh, setu hag a zo tost-tre, euh, zeban bezañ tost-tre eus Age of Empire daou, mais euh, n'eus ket kalz a ditouroù resis c'hoazh war ar gameplay. Outer Worlds daou a zo bet, euh, zo bet un teaser, ne ouier netra diwar e benn c'hoazh, evel ma plij euh, da Microsoft ober war a seblant.

Met an ergelc'h gant ar sunerien-gwad, an tudennoù deus doare galloudoù pe zo ar plac'h a zo gouest da lakaat an dud da gemer ur sort pignerezh deus ket deus ar bignerezh kwa met lakaat anezhi da bignat uheloc'h evit mont war toenn ar savadurioù da skouer pe fin hag neuz fin an design ha tout 'm eus kavet cool. E pegen tamm eus kredet oa skeudennoù newe deus Time Loop, met goude-se oa ket fin ur c'hoari newe penn-da-benn eo met gant un tamm em eus tu retro evit n'ouzon ket. Plijout ra din an dibab o deus ar reoñi ar mare-mañ kever design tout quoi. Ya. Hag ar c'hoari neuze zo anvet Redfall. Goude Xbox toute-se e oa Square Enix. Euh, Square Enix a oa berr a-walc'h, ne oa ket kalz a dra estreget neuze um, euh, Guardian of the Galaxy. Guardians of the Galaxy n'eus pas des terreurs. Ya, pell spontus. Ha chetu tout ta benafin. Bo ya, ya.
Ha Babylon's Fall, ya, c'hoari nevez Babylon's Fall gant Platinum Games. Ez evident dut hag a zo zot gant fraioù Platinum Games. Mm. traoù nevez diwar-benn Life is Strange. Enfin, non, la journée, ne oa ket traoù nevez. traoù a goulet déjà diwar-benn Life is Strange. True Colors euh, tu euh, du nevez Barzia, Bezovo, euh, traduire avec Marvel The Avengers, euh, Ager Final Fantasy Origin nevez, mais euh, Netra Dreist Ordinal. Il y a un Tom Cringe, genre, et Barzon RS, euh, Whisky Stray. Yeah.
goude war PC Gaming Show, neuze aze keñver cringe, n'en ket d'ober gwashoc'h, belle boaz. Me oa o kouskat. Ya, bah, er wechement oa gwelet meus goude vel just, mais oa un dra bennak, bar, enfin, oa tout da, oa, oa ur sponsor ur c'hoari a zeblante bezañ iskis gant mecha, neuze oa tout an argal gant mecha ha tout. Oa, oa ket dispar, met euh, diskouezet zo bet c'hoarioù dizalc'h damm, reoù all ivez, Dialing Light Daw, euh, 'meus ket notennet tra pe dra. euh, e gwirionez, war c'hoarioù, 'meus c'hoariet gant an demo goude ar Steam Next Fest, ze komzin euh, pa vo kaoz eus ar Steam Next Fest kentoc'h. Ouais. Parce que me fait traoù da l'arte. Ah bah non, mais m'eus ket. Arios on gav Conquest bet adlakaet ar gaoz diwar-benn se hag un doare Heroes of Might of Magic. met n'eo ket un dra nevez benn a fin. Ar c'hoari nevez Shiro Games zo a gomzin diwar e benn diwezhatoc'h goude ar PC Gaming Show oa ar Future Games Show.

pell-tre. Mais ma film va kavet ar c'hoari Metroid abaoe pell-tre. Ne va ket Noc'h diaes. ur souezhordenn a-feson Me Ya.
Ur WarioWare ne oe Noc'h WarioWare zo ur rummad c'hoarioù debil Me fentus Noc'h on laouen Euh, Rendal n'eus ket bet euh, kalz traoù ne oe fin euh, d- Mario Golf diskoachet o deus traoù diwar-benn Mario Golf, Mario mui Rabbids we aimp dija, traoù e-se. Evit pemp plat tregont Zelda un tamm dipitus a pezh vo goude ar Skyward Sword bet vo ar Game Watch. Ouais, Zelda. Roit da Zelda 1 ha daou. Ya.
Ha Link's Awakening. Na, setu.
Ha bet 'vo ar remake memestra eus Advance Wars una daou war Switch. Ya, ya, ya.
Neuze a gavo neuze euh, bah, juste ur remake eus ar c'hoari Game Boy Advance, mais memestra gant euh, traoù 3D ha Spimus euh, mm. vo euh, traoù ouzhpenn evel an tu da c'hoariad linen avec ya, le poellek. c'est bravo. Euh, Gwelloc'h c'hoazh ma fait tu c'hoariad linen, mais ket assemblés evel ma oa war Wargroove, eus komzet diwar eben, et petra c'hoari gant. Ya. A zo tu genre euh, c'hoari un de hag euh, egile a c'hell c'hoari e, e, E lodenn an devarlec'h ha tout-se. Ya, setu.
Pevañ e klot mat gant an doare c'hoari-se benn ar fin. Bah, ya, ya, da skouer, an euh, fin, alies euh, jonjoint-se da, vit Animal Crossing, da skouer, e pli juste e klotfe gant horolaj ar, ar, al letrine, quand vous dans Eventus, mais pas labourer, ça n'allait c'hoari nemet deus annonce, bar stalio zo zeret, et tout-se. Nach oc'h eo memes tra ma c'hoariez gant ur bugel a, a vo eñ o c'hoari kentoc'h deus pa d'an de. pe fin e goût emern e bez 'zo un den bras a c'hell c'hoari deus an noz enfin setu pep hini a c'hall kenderc'hel ar c'hoariodenn hep na vije re doc'hpenn evit egile pe eben quoi. Ya.
An Oreillas e oa ket o mad hag dic'hortoz. N'ouzon ket paralarat a-raok ar One More Thing. Souezhet on bet netra newe war-benn Splatoon 3. Ah, yo.
Bon ur bern tud zo bepred an dud a blij d'e baioneta ba n'o deus netra c'hoazh setu bez' un toullad traoù ha n'eus ket n'eus tamm kelo ebet diwar o fenn ha neuze an dra a-bouez a zo bet diskouet a zo skeudennoù deus Eliot Breath of the Wild neuze. hag a vo mat tremen mat pep tra e fin e daou vil daou warn-ugent met bon lakaomp 'vo kentoc'h diwezhatoc'h. Ya. Hag ar skeud-ba n'eus hon fin me 'meus kavet oa ar skeudennoù oa cool ha brec'h link oc'h eo oa kevrinus ar lodenn e noabl oc'h eo bezañ ar c'hastell e noabl un tamm fin setu. Seblantout ra brav ha dedennus n'oc'h ket gwelet 'vo. Ya.
Meus ket notennet kalz trawal evit an Nintendo Direct. Tu Non, mais ket kalz trawal. Bon, dra Mario Party a eo. Ah ya, bah ya. Super Monkey Ball.
Ya. Ah ya, Super Monkey Ball. Life is Strange war Switch. Ya, n'oc'h emezo bet... Puguran, e oa tresadeno un tamm...

Bah, mat-tre, c'hoant trawal peus da lâr diàr-benn an itri Nann, diwar-benn an itri, meus ket. Zera, Bah. kaji an eur mañ m'o c'henrollañ dija, mais e c'hellomp tremen da c'hoarioù marteze Euh, bah, me ma notennet keleier all. Euh, Ah, estreget bah, ok. euh, digarez. estreget ok, an itri. konti. Euh, bah, da'm soñj m'eus ket meneget e oa, e oa aet Benoît Sokel da an Naon. Ah, e gwiriañ.
Setu, n'oc'h ket ket o trist ? Ya, neuze an den 'neus graet ar c'hoarioù Lamerzon, Siberia, dreist-holl. Ya.
Hag ar bannoù-treset Canardo, l'inspecteur Canardo. Ya. Hag e oa Siberia. Uh, Siberia pevar, ma ne fazian ket a oa war ziorren. Mm, Setu, e oa tremenet evit an dra Games Made in France, eh. Lec'h ma oa a zeblante bezañ yac'h hag euh, laouen o komz verban e c'hoari da zont, neuze n'ouzon ket petra, petra c'hoarvezo. Ya, setu amodal n'eus euh, ebet euh, dis- disklêriet gant Nintendo. E mm, o vije impliet unan deus euh, labouradego an embregerezh eus lec'h n'eus mann bet ken e-barzh evit euh, sevel un doare mirdi. Nac'h evit diskouez hiroc'h ba diello an embregerezh hag lakaat war-wel marteze traoù o deus labour fin diello labour ha traoù e-se hag a vije digoret e daou vil pevar warn-ugent e Kyoto nac'h eo ba un abeg ouzhpenn evit distreiñ da Vro-Japan pe mont evit n'en int ket bet dija. Setu tout evit ar c'heleier. Ya.
Ah, ok.
Euh, on peut se conduire bah, ar c'hoari vidéo, oui, vraiment Bah, yo, perakit. Euh, noc'h, eh, mezo vant da gomz diwar benn new Pokémon Snap. Uh, meus bet tro da c'hoari gantañ, aboe an aborden. Uh, on oa enrollet meus kejañs pigouls. Noc'h eo da dregon a viz ebrel e deu demez ar c'hoari New Pokémon Snap. Hag a zo noc'h eo an eil c'hoari e rummad Pokémon Snap. Ar c'hoari kentañ a oa ur c'hoari war Nintendo pevar ha tri-ugent hag a oa deuet e-maez e mil nav c'hant naontek ha pevar-ugent setu pennad-so bremañ. N'oc'h eo ur rummad c'hoari eo eo a ginnig gwelet ar Pokémon en un doare disheñvel. Peger e-benn ar fin ne ven ket tapet ha lakaet da dont ganañ hag all hag all met kentoc'h tapet skeudennoù dionte ret eo skeudenniñ enne ha setu oc'h a-benn ar fin e zorved New Pokémon Snap evel ma oa Pokémon Snap kentañ hag a zo a-benn ar fin e reñval eus pezh vez anvet Raichuter oc'h a peur n'hallez ket dibab an hent a gemerez 'benn ar fin out 'barzh ur lestr. ur c'harr hag he c'harr war-raok met n'hallez ket dibab anezhañ. Ha setu, vel ur safari a-benn ar fin. kalz pinvidioch eo ar c'hoari nevez war Nintendo Switch. Bez' zo ur bern lec'hioù, meur a enezenn. Gant hino disheñvel n'oc'h eo benn ar fin e zo Pokémon kentoc'h deus tu an dour pe an tan hervez an endro dre seblanlogiñ a-walc'h. Deus anons benn ar fin e c'haller mont da skeudenniñ ar Pokémon e-kerzh an deiz pe deus anons ha n'eo ket leormet gant horolaj al letrin e c'haller dibab. met ne vo ket gwelet dre ret ma 'm eus Pokémon. Pennoc'h eo. E vefont ket oc'h ober ma 'm eus traoù. Reoù zo vo o kouskat. Reoù zo er c'hontrol vo divun kentoc'h deus an noz. noc'h eo pennoc'h eo e vefont o tibiñ fin an endro neus ul levezon war penaos e petra ra ar Pokémon hag peseurt doare skeudennoù c'haller tapout dionte. Hag Elderez skeiñ avaloù warne, nann? Ya. Ez eus gwelet tud oc'h ober. Ya, penaos.
Euh, mesket eo ha Pokémon an eizh rummad. Penaos euh, an holl zo mesket kwa n'o rev kozh-tre hag rev ne voe. Asambles o vemañ em eus lec'h. Euh, ar benveg skeudennoù vel just a c'hell euh, zoomañ hag e c'haller ya vel oa zo lâret ba skeiñ boued ar Pokémon 'vit disach e evezh. P'en-hoc'h ae bez' 'zo ivez ur min lugernus a lec'h skeiñ warne evit ba lakaat enne da gad ur seurt sklêrijenn pe zoken da gad un emzalc'h all. lakaat sonerezh er c'harr pe hag rev 'zo a grog o dazañs all pe fin ober ur son evit disachañ evezh ha tout-se evit dicheñkeñ memes emzalc'h. N'hor c'hell ur bern bern doareoù a zo da bousket enno gant un emzalc'h disheñvel. Ur fotodex hon eus da Leunion hor c'hae. Hag e-barzh ar fotodex evit pep Pokémon e c'haller kad liveo skeudennoù n'hor c'hae bet redekaet live ur steredenn, div steredenn, ter steredenn ha peder steredenn. Hag e-touez an traoù-se ez eus ivez ur c'halite. Ar re ma ran aour ha platin ar re re fin e c'haller skeudenniñ en-dro evit kat ar gwellañ skeudenn kwa. Hag reiñ a ran ben a fin da wellaat bepred evit kat pep fin ar peder skeudenn mui an holl stered mui a live platin kwa. posubl eo da cheñch ar skeudennoù lakaat o zilo un tamm 'vel Instagram evit reiñ Un sal d'ar skeudennoù, lakaat peg sunioù bihan, fin krouiñ ur seurt farsadenn pe tra un tamm brav gant ar skeudenn. Ha goude-se e c'haller lakaat ni war ar genrouedad hag evel kaojiñ ur gwir rouedad sokial c'hallez reiñ bez 'zo ur sistem medalennoù da reiñ d'ar c'hoarierien all ha tout se evit lârat e plij dit ho skeudennoù pe resef reoù deus-eñ. An dud all oc'h c'hoari dudius hag moutik. Setu a lak da welet buhez ar Pokémon gwenn en ur stumm. Mat-tre neuze.
Ya! Ba brav, c'hoari Pokémon nevez-mañ Grem a zo bet kalzik a dud o c'hoari war Twitch hag a seblante bezañ ba te en o zouez. Get seblante bezañ fentus a-walc'h. Ya, ya, ya, me gav. E fin, me ma vez kalzik plijadur gant ar c'hoari kozh. ha na ma ket c'hoariet gantañ d'ar mare-se met kalz diwezhatoc'h met prenet 'ma e eil dorn diwezhatoc'h. zoken ma oa berr-tre ma kavet plijus hag hoc'h ae e kavan o deus ya hiniet kalz pelloc'h hag ouzhpenn gwelet fin lakaet ar c'hoari da vezañ heveloc'h deus ar mare vremañ kwa gant gallout reiñ notennoù d'ar re all war internet tout-se. Fin deus miret ha diaze ar c'hoari en ur lakaat traoù muioc'h deus ar c'houlz-noz-c'haer. Kavout ran eo deut brav. Brav. Ha te?
Eus ma zud nevez 'm eus c'hoariet gant kalzik a c'hoarioù. Gallout a ran kregiñ nevez gant Near Replicant, nevez hag a zo ur c'hoari kentañ Near hag a zo neuze un istor un tamm luziet, deuet oa e-maez Europa dindan ar stumm Near e-unan, gant un dudenn kozh. Hag e Japan e oa bet Nir Replicant ha Nir Gestalt, neuze Gestalt oa an hini gant ar memes stumm hag Europa. Hag bet oa ivez Nir Replicant gant euh, an dudenn yaouank. Ne oa difer ebet etre an daou c'hoari estreget euh, an dudenn pennañ. Mhm. Neuze ben ha fin oa un tamm 'vel... euh, Enfin, nebeutoc'h c'hoazh eget euh, daou, daou stumm Pokémon. Me ar peso ne oa morse bet tu da c'hoari gant ni replikant e Europa hag enfin er c'hornok dre vras er Stadoù-Unanet kennebeut pe yaouadet e-maez e Japan hepken. Neuze arre euh, ah, ivez dre ma n'eus graet berzh bras Nier Automata n'eus ket bet graet berzh bras gant Nier Kenta gouzouzhpenn oa c'hoari un tamm kozh un tamm ne oa ket bet euh, enfin setu oa oa di- kaoset noa ouzhpenn oa ket aes mont en-dro er c'hoari hag e felle da galzik a dud gouzout un tamm istor nir a-raok Nir Automata. Setu perak eo bet adembannet neuze ar c'hoari Nir Replicant e pep lec'h er bed gant ur stumm nevez. gant ur gameplay kalz tostoc'h eus Nir Automata, n'eus ket bet diorret gant Platinum Games met memestra eo bet kemeret kalz a awen eus ar c'hoari. Neuze ar c'hoari a zo ingalmik estreget war an tu neuze emgannoù hag aesamant da, da fival ha tout ha da c'hoari. Ar Gamefeel a zo bet lakaet da vezañ kalz gwelloc'h. Okay.
Mais estreget se, er memes c'hoari, a dam soñj eo bet ivez enrollet mouezhioù nevez, marteze a labouré ar sonerezh, tout se. Mm. Ha setu, me, dre vras, er memes c'hoari, neuze me oa etouez an dud n'en doa ket c'hoariet gant an yer kentañ, ha n'oa c'hoant goût an istor, neuze meus kemeret ar c'hoari, neuze Ni Replicant, an anv klok evel just o vezañ Ni Replicant ver unan pik daou daou pevar seizh pevar pevar eizh seizh unan tri nav. Ya. Setu.
D'am soñj e poe just menegiz e memes tra. Trugarez, Yokotaro. Euh, setu, euh, neuze, euh, un histoire a chom ar mes hini, euh, c'hoariet e vez an aros, a glask parea e c'hoari an Yona en ur bet un tamm distrujet. Uh, keje a ra gant ul levr a gomz anvet Grimoire Ways. Uh, kantreal a ra er vro a-enep uh, euzhviled anvet Shades a glask aloubi ar bed. Ha setu ne gontin ket muioc'h. Uh, Diaes-tre eo kompren al liamm gant Hirautomata diouzhtu, met gwelet 'vez traoù hag a zo heñvel a-walc'h neuze. Enfin, mall zo warnon echuiñ ar c'hoari evit kompren tamm muioc'h ha marse adc'hoari gant Hirautomata. Ah ya! goude evit kompren tamm muioc'h. Ha setu neuze hag memes tra 'vez antet e emdroed un tamm ar c'hoari gant Hiro Automata, da skouer ar c'hestoù a eil e Nier a zo hag a van nul spontus, enfin bepred e, traoù a zo didalvoud n'eus tamm istor ebet e nemet oh degas din dek tamm koad hag pemp tamm kroc'hen dañvad enfin e gwirionez meus graet hini ebet eus ar c'hestoù-se enfin graet meus e penn kentañ goude meus soñjet mais non mais c'hoant meus goût an istor meus ket c'hoant koll ma amzer Mm. gant neuze enfin se oa suivi a war barz dir automata oa tra mose inval ivez mais memestra oa oa reoù talvoù disoc'h neuze bon santet vez memestra zo bet un endroit dur etre an daou c'hoari Yeah. neuze ma c'hoari e Aliandor ober e Belvelton euh, ober van eus euh, eus ar c'hestoù ail peger euh, ne gavan ket ne dedenus-tre mais padal e, e enfin e gavan plus just-tre ar c'hoari memestra an istor ha tout ar sonerezh evel just gant Keiichi Okabe a zo, a zo mat-kenañ. Uh, setu evit un replikant. Ah. Uh, c'hoarioù all peus da ginnig te uh, Non, pas c'hoazh, peger er mare-mañ e klaskan c'hoari gant uh, Worlds and Club, hag a zo c'hoari war Switch n'oc'h uh, ur kenlabour etre an den eus ar c'hoario Zero Escape Hag an hin eus c'hoaret ah savet dangan-rompa n'oc'h evel-just e felli c'hoari gant-se. pezh a zo 'm eus ket c'hoariet trawalc'h c'hoazh 'vit evit gallout lâret deoc'h fin 'vit gallout pegwir eo eo dijor cheñchet kalz ar c'hoari e E nebeud a amzer n'oc'h em eus c'hoant gortoz un tamm a-raok menegiñ muioc'h a c'hoari. Matre, me 'm eus un toullad traoù all memestra ma ma aotrez a c'hoant on da gomz diwar o fenn. C'hoariet 'm eus un tamm gant Monster Hunter World bet 'oa un distaol nevez-'so. Meur a vignon am eus a c'hoari gant ar c'hoari-mañ. Neuze n'am eus c'hoariet da Monster Hunter ebet betek-henn, met aze 'oa un digare peogwir Liesc'hoarier ha tout. Plijus kavan, n'eus ket c'hoari kalz evit ar poent, met ar pezh a gavan torr-penn eo, eo enfin n'eo ket al liesc'hoarier lakaet mat-tre a c'hoari, enfin diaes eo ret eo mont da lenn war internet, met penaos c'hallan c'hoari gant ma mignoned war tra-mañ-tra hag n'eo ket dispar da skouer tout ar pezh zo er c'hampagn quoi evit an istor a peus c'hoant c'hoari da veuraini e ba n'eo nemet war ur c'hoariadenn unan bennak neuze da skouer ma zo meur a hini gant an hevelep a zo eured d'an hevelep poent er c'hampagn ba e ret d'ober unan evit pep hini, c'hoari ur wech evit pep hini, enfin, euh, kas a-uze, euh, pa zo ur c'hratsin euh, n'hall ket ar re all gwelet hag euh, eret gortoz efe echuet ar c'hratsin evit pedine. Enfin, Doberman di- euh, Mm. divizoù iskis hag euh, soñjet, bah, bon, euh, n'eo ket dispar euh, a benn ar fin e vez aliet d'an dud mont betek euh, ur poent er c'hoari, echuit tout ar c'hampagn ha goude e c'haller c'hoari gant Meraini. pezh un tamm dipitus. Mais, euh, mais memestra, ar c'hoari zo plijus-tre. Ar gameplay dreist-holl, Emgorn a zo euh, dies da Vestronia, mais, euh, mais savoir de Denus da, da vont varog ha tout. Euh, n'en ket ur c'hoari fall, enfin, ouzhpenn e dut emez abaoe un toulla d'amzer, vraiment. C'hoariet meus ivez gant Valheim, gant, gant mignoned, n'ouzon ket ma

aeomp pemp war ar servijer neuze e fentus a-walc'h un tamm en em vodañ evit lârc'hañ eus duded pe mod all ober un tamm pep hini eus e du evit gwelaat ar gêriadenn ha tout plijus a-walc'h ha neuze evit ar Steam Next Fest 'm eus c'hoariet gant un nebeud tañvaoù c'hoarioù chom a ra reoù c'hoazh din d'ober E c'hoariet 'meus gant Sable hag a zo gant ur bern beugoù siwazh, me a seblant bezañ plijus-tre, pe 'meus zo reizhet ar beugoù pa teuio maez. Ya. Tamm an efed implij Unity a zo mat evit evit ober c'hoarioù pa ne ouier ket diorren ha tout, met bon, bez zo bevennoù. Me, rok gortoz a ran c'hoazh memestra kalz ar c'hoari brav eston-mañ. Ar souezhadenn a oa neuze war Tales 'moa gwelet er Steam Next Fest ha pa 'm eus digoret 'm eus dizoloet war c'hoari nevez Shiro Games neuze diorroet ganto Northgard, Evoland ha Darksburg. Komzet 'moa diàr-benn Darksburg dija evit ra c'hoari ganit, lâret moa oan bet un tamm dipitet gant ar c'hoari. me War Tales a neus pijet kalz-kalz din un doare meskaj etre neuze Mountain Blade ha The Banner Saga. Benn ar fin e zo ur gartenn er bed 'vel barzh Mountain Blade lec'h ma c'haller euh, Fival un tamm pep lec'h, lec'h ma vez gwelet strollajoù euh, tud all o Fival, gellout da rer mont er geriadenn da geriadenn, ret eo merañ ar boued evit e skipailh, ret eo vefe laouen an holl, ret eo kousket ur wech an amzer. traoù mod-se vel barzh Mountain Blade, hag an emgannoù, avat, n'int ket vel barzh Mountain Blade lec'h m'eo e amzer gwirion, ha he emgannoù tro dre dro evel barzh Saga. evel ur c'hoari strategiezh taktek quoi. Yeah. Eus e dedennus peogwir e red da gwellaat an tamm tout e dudennoù, euh, klask ne varfent ket, ma varvont ne klask tudennoù all evit er- erlec'hiañ. Ha setu, euh, bet vennet eo an demo da diverc'h c'hoari, Mais parce que gwelet an amzer o tremen, pa oa echu, ma c'hoant euh, c'hoari C'hoari, adarre. c'hoaz. Euh, Enfin, setu, bah, alors plein de travel d'ober. Euh, mais, euh, mais nous êtes plus juste oa, da mzon, j'ai evin eveziek tre eus ar c'hoariman euh, ouzhpenn Shiro Games a ouian evit Northgard de Scandalhead deus penetra a feur euh, setu da un, un DLC à tout, mais euh, ne meus fichañs euh, enze, ha neus eo plus da radin kals ar c'hoariman. Disfar ?
Setu neuze, evit ar re, an traoù o deus plijet din. An peus komz diàr-benn traoù all pe marteze e c'haller paouez amañ pe priantet tro un dra bennak Ba, da'm soñj em eus egaset an dud traoù ar gomz-se met ret eo din kenderc'hel. N'am kwel a ran diàr-benn petra eo da vont da gomz. N'oc'h notet em eus ur bern traoù o deus plijet din a-bouez an abadenn diwañ met evel-just hañ da gomz diwar-benn Inside gant Bo Burnham. ma ma pod Netflix salit deus Inside setu nac'hañ Bo Burnham a zo un den a ra stand-up tout un Amerikan hag dreist-holl a sav kanaouennoù droch nac'hañ ma fell deoc'h sellet happy pe make happy, m'eus ket chañs, da gentañ grit, met ba siwazh e pad ar prantadenn keañ e neus divizet fin siwazh mann, met bon setu, ma Bowernham sevel ur un dra bennak e-pad ar mare-se. hag a zo deut da vezañ hoc'h inside hag a zo ur meskaj ya farsadennoù, kanaouennoù fentus tout se o komz kalz diwar-benn e saviad e-keñver yec'hed bred hag a zo fall alies. Setu hoc'h fentus hag... A-wechoù n'eo ket. Matre, setu. Salut eus Inside. Ba marteze ez elin ma ne gendalc'hez ba kendalc'hez da gomz diàr-benn-se bepred. Ya, a goude e fomp kaout da gilaout eus ar sonerezh asambles. Ya, ya, ya.
Ha te Me ivez, moarvat, a zo torr-penn gant se, mais moi, da gomz diar ben ar tirad Star Wars nevez. Ah là là, bah ya, mais c'est re mar pell zo, n'eus ket komzet, zo, Yeah. zo traoù nevez Star Wars, nevez Mm. Star Wars, euh, The Bad Batch, hag a zo ur stirad nevez a gendalc'h euh, The Clone Wars, Memes skipailh, memes sevener, memes neuz a zo gant ar stirad, ha memes tudennoù peogwir eo c'hoazh diarbenn ar gloned. Neuze eo bepred ar memes advouezher a ra tout mouezhioù kazi an tudennoù pennañ. Neuze diarbenn ar batch-batch neuze a oa ur strollad kloned Un tamm disheñvel a oa diskouezet er bloavezh seizh eus The Clone Wars. Neuze pas ebet disklêriet e vefe ur stirad The Bad Batch oa un tamm yo, meh. Enfin, oa ket dedennus tre, mais euh, bon. Euh, laouen tre on est kenderc'hel ha gwelet un tamm n'eo dedennus pegur et an oberenn gwelet, euh, enfin n'eo ket ul levr pe un arvel-se, nemet nemet Kleweled, setu trugarez nemeti a ziskouez un tamm 'ba penaos eo tremenet ar Republik da vezañ an impalaeriezh, ar marestu goude an trede rann, hag a zo dedennus neuze na vez gwelet penaos vez miret an dud da vont hag a dont da... setu da vont hag a zont redek kaout ur marilh, tout se. Neuze e gavan dedennus-tre hag ouzhpenn 'vez gwelet neuze penaos Ec'h a ar gloned int ket bet tizhet gant an urzh c'hwec'h-ha-tri-ugent pe petra deus da vezañ. Hag ouzhpenn zo den nevez anvet Omega a zo ur plac'hig a labour neuze gant ar gloned-se neuze ne lâran ket puhe na netra. Met setu degas a ra setu traoù disheñvel. Ha erbediñ a ran ar stirad-se ma oc'h bet plijet gant The Clone Wars. Kenderc'hel a ra ha plijus-tre eo.
Ok, cool. Euh, je suis de vos euh, ganze marteze Ba ya, mateze, peger e c'hira war an abadenn dija. Euh, daoust hag-eñ e larer vefomp e gwell broadel ar brezhoneg? Ya, vel just, mais euh, e gwell broadel ar brezhoneg e vimp euh, si une ar

Ya, evel-just.
E ti a ran deoc'h neuze, euh, e ti a reomp deoc'h euh, ur mizvezh plijus peogwir eo distroimp en ur miz. Ya. Moarvat, marteze.
Bez on Sirius.
Setu, euh, kenavo. Ya, kenavo d'ar.